Без Бөтендөнья татар хатын-кызларының Ак калфак оешмасы җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисова белән сөйләшәбез. Ә, Кадрия ханым, бер шундый бер сорау бар инде. Һәркемнең идеал хатын-кызы була, әнисе, сеңлесе, яраткан кешесе кебек. Ә 21 нче гасырда гомумән хатын-кыз феминизация чамасында, чорында, ирләрне дә узган чама, чорда, шул ук вакытта бераз гына кыерсытылганнар да бардыр инде ул. Нинди икән соң ул милләткә глобализация баскан вакытта татар хатын-кызы шул мина мин идеал тутыра алмадым үзем. Ярдәм итегез безнең милләттәшләребезгә чын татар хатын-кызы нинди барга тиеш? Тешке, тышкы һәм эчке кыяфәте белән. Менә тышкы һәм эчке кыяфәте белән иң беренче минем әйтәсем, әйтеп китәсем килә инде. Күз алдына китерәм мин. Хәзер бит инде без 21 гасырда яшибез. 21 гасырның 14 еллары. Э, күз алдына килә, киләчәктә менә берничә ел үтәр. Күз алдында бик матур калфаклы, Шундый матур күлмәклеме ул, алар итәкләр кигәннәрме, үзләренең өстәге пиджаклар беләме, нинди булмасын, кешенең каядыр чыга торган, матур итеп йөри торган урында хатын-кыз калебен, үзебезнең татар милли киемнәре белән бизәргә тиештер дип уйлыйм. Мин әйтмим ул кайчангы елларны кире кайтарып шул киемне кияргә дип. Хәзер еллар үткән саен һәр нәрсә формалаша бара, ул елга карап. Менә шуңа күрә безнең милли матур нәкышләребез бар. Менә калфак турында элек-электән безнең хатын-кызларыбыз калфак кигәннәр бит инде. Карагыз әле, абыстайлар яулык белән, кулларын ябып, күлмәк белән Шулай сөйлә бит инде хәзер. Мөселман татар хатын-кызлар, әйе бит? Әйе. Ә, Сез менә колпак дисез, ә ул кечкенә әле җитмәсә. Әй, Менә ул Чәчегез дә күренә, бу харам-фәлән түгелме? Мин алай дип әйтмәс идем, чөнки менә сез кайсы гына китапларны алсагыз да, кайсы гына җилекте алса, менә Гаяз Исхакинның, Гаяз Исхакый турында инде сез бик күп беләсез, укыгансыз, күп кешеләр укый торгандыр дип әйтәм. Аның бик матур бер әйтеме бар. Калфак еллар үткән саен кечерәйгәннән-кечерәя барса да, Калфак егерменче-егерме беренче гасырларда Парижның күргәзмә залларында урын алачак, ди ул. Менә ул белеп тә, күреп тә әйткән дип уйлыйм, чөнки хәзер менә без күп йөрибез, күп беләбез бит инде, кызлар белән очрашабыз гимназияләрдә. Һәрбер кызның теләге калфак кию. Ә менә яулык белән биләүгә килгәндә, ул Без бит инде беркем дә ачулана алмыйбыз. Һәм битәрләй әлмибез дә. Мәсәлән, мин үзем битәрләй әлмим. Чөнки без бит аларга, яшьләргә үрнәк күрсәтмибез. Кем үрнәк күрсәтә, кем үз артыннан өнди, яшьләр шуңа ияреп китә. Әгәр дә без, менә бер төркем хатын-кызлар, гомумән инде, менә Ак калфак әгъзалары дип әйтимме соң инде, без калфаклар киеп, шундый үзебезнең матур бизәкле үзебезнең күлмәкләребездә, үзебезнең калебебездә шундый киемнәрдә йөртә башлыйбыз икән, кызларыбыз безгә иярәчәк. Милләт Эчке аналары яктан, иярәчәк. Гыйлем Ә- ягынан ир-атны, ул ир-атны тәрбияләрлек буламы, ул өйрәтерлек буламы, буйсынып, аска карап кына утырамы? Юк.
Әгәр дә аска карап кына утыра торган хатын-кыз була икән, буйсынып кына, ул безнең чорның хатын-кызы була алмый. Ул билгеле булган заманнар. Андый чорлар да булган. Ләкин безнең чорның хатын-кызы алай булырга тиеш түгел. Ул белемле дә, һәм инде үзенә бер профессия дә ни булырга тиеш аның. Киләчәген аның профессиясез хатын-кызны күз алдына китерегез. Ул күп әйтелә хәзер. Дини гыйлем алучылар да хатын-кыз өйдә утырырга тиеш. Һәм белемсез өйдә генә утырган хатын-кыз нинди балага нинди тәрбия бирә ала? Менә шул вакытта безнең менә Раизетдин Фәхретдин дигән үзебезнең шундый галимебез бар бит инде. Гомумән, тормыш галиме дип әйтәсем килә мин аны. Ул төрдә менә аның бик матур китабы бар, Җәмәгуль Кәлим шәхесе дигән шәрхе. Һәм бу китапны мин киләчәккә әйтәсем килә хатын-кызларга, бу безнең өстәл китабыбыз булырга тиеш. Анда бик матур фикерләр әйтелгән. Һәм инде менә без бөтен Шушы булган, гомумән, мәгариф министры, менә безнең Бөтендөнья татар конгрессы бар, безнең Бөтендөнья татар конгрессында шушы Ак калфак оешмасы эшли. Без инде шушы Ак калфак оешмасы белән Бөтендөнья конгрессы исеменнән бик күп җирләрдә булабыз. Һәм бергәлектә мәгариф министрлыгы, мәдәният министрлыгы, безнең президент аппараты да, чөнки дәүләт советы да, гомумән, бергәлектә бик матур эшлибез дип әйтәләм, чөнки хәзер Э, безгә аерым бер программалар төзеп, аерым бер программа төзеп, үзебезнең э, нәрсә теләвебезне ачыклап, һәм нәрсәдән башларга теләвебезне ачыклап, бөтенесен шәрехләп бетергә кирәк. Һәм инде президент э, аппараты да безнең менә президентыбыз 8 март вакытларында бөтен хатын-кызларны җыя, журналистларны җыя. Ул юкка гына түгел бит. Хатын-кыз шәхесенә барыбер хөрмәт юк дип әйтә алмыйм мин. Ләкин әйтәсем килә, депутатлар арасында татар милли җанлы хатын-кызлар да булырга тиеш. Депутатлар арасында, чөнки депутатларның... Хәзергә күпмерәк?
Хәзергә мин күп дип әйтмәс идем. Ул да хатын-кызлар бар, ләкин э, менә татарча белүче, татарча анда бар алар. Ләкин, мәсәлән, мин үземә, менә шушы э, Ак калфак оешмасына, үземә дигән сүземне дөрес әйтмәдем бу очракта, Ак калфак оешмасына әгъза итеп депутат хатын-кызны. Ул бит инде Казан шәһәрендә. Димәк, сезгә киләчәктә хатын-кызны иҗтимагый-сәяси эшкә җәлеп итүгә дә тагы да күбрәк эшләргә кирәк һәм өстәгеләр белән дә сөйләшергә кирәк. Сүз дә юк.
Андый безгә тәкъдимнәр кирәк булачак. Насыйп булсын менә шундый. Амин, амин шулай булсын. Тәрәкыятькә барырга.